Киһи бу орто дойдуга олох олорорго ананан кэлиитэ үрдүк суолталаах, дириҥ ис хоһоонноох өйдөбүл буолар. Бүгүҥҥү биэриигэ артыыс буоларга киһи ананан төрүүр дуо диэҥҥэ Саха театрын сыанатыгар тус олоҕуттан алтыонча сылын анаабыт Саха Республикатын народнай артыыһа Мария Ивановна Варламова тус санаатын истээччилэргэ тиэрдиэҕэ. Төрөөбүт үөскээбит дойдум, сирим-уотум Горнай улууһун Мытаах диэн нэһилиэгэр тыгынча тоҕус сүүс отут сыллаахха түөрт оҕолоох Борустуой дьиэ кэргэнтэн бүтэһик бэһис оҕомнон төрөөн күн сирин көрбүппүн. Төһө да тапталлаах бүтэһик оҕо буолларбын, оҕо сааспар сылаастык, сымнаҕастык сылаанньыта сытыарбатахтара, ол курдук үлэҕэ бэрт кыраҕыттан эрийэ мускуйан үөрэтэллэрэ. Сайылык таах этибит үчүгэй баҕайы таала диэн онно ийэм биһикки сайылаан олорор этибит иккиэйэҕин онно ол ийэм этэрбэс абырахтаан тигэ олордоҕуна мин буоллаҕын хара муостаҕа тобуктаан олорон мас ынахтарынан оонньуу олордохпуна биригэдьиир киирэн кэлбитэ уонна хаҥата суох олоро түһэн баран эмээхсиэн сөрүү буолбут диэбитигэр ийэм соһуйан саҥа аллайбытын өйдүүбүн Дьэ ол кэнниттэн олохпут таҥнар эргийэн эдэр боҕойу элбэх уолаттардаах этибит онтуктарбытын бүтүннүүтүн сэриигэ хомуйан илдьэ барбыттара. Дэриэбинэбит кырдьаҕас оҕонньор эмээхсин аҕыйах дьахталлар уонна ол мин курдук кыра оҕолор эрэ хаалаа. Дьэ ол биһиги үлэлээн хамсаан армияны аһатыахтаахпыт. Уонна дойду үрдүнэн бүтүнүү байыаннай балаһыанньа буолан хаалла. Аҕа дойду сэриитин кэмигэр тыылга үлэлээбит дьон кэккэлэригэр кыра оҕолор эмиэ көмөлөрө үгүс. Ол түгэни Мария Ивановна олус долгутуулаахтык саныыр. Мин бэһис кылааһы бүтэрбитим. Оччотооҕу пионер буоллахпыт. Саҥа пионерискай сорудах диэн кэллэ арай. Хас биирдии пионер сайын эмиийиттэн араарыллыбыт ньүрэйдэри көрүөхтээх диэн. Балбаара диэн билэр дьахтарым баар этэ, биһиги дэриэбинэбитигэр ол дьиигимдэҕэ. Онно мин дьэ ол сыстаммын эмиийиттэн араарыллыбыт уон икки ньүрэйи уһун сайыны быһа көрөн, аһатан, сут дьыл бөҕө саҕаланна. Биир хаапыла уу түспэт буолла. От Бугатын үүммэт буолла, иньи гынан дьэмин бэрдиэстээҕинэн ааһар үрэх баар этэ. Үрдүк сыырдаах уонна аллара эйин бөҕө хараара ытар сыырыгар нирай таптаан сиир уһун баҕайы солко курдук ньалыка курдук күөх от үүнэрин булбутум арай. Ону буоллаҕына мин кууллаах дьаммын дьэ ол үрдүк сыырга сыыла сылдьаммын окуулбар оту дьэ толору үргээн бараммын иддьэн ньирайдарбын аһатар этим оҕурдук дьэ күһүҥҥэ дылы ньирайдарбын дьэ аһатан сиэтэн биирдэ ньирай ыалдьыбакка тиилэрэ бүтүнүү харах кылбадьыгас буолбут ньирайдэри туттарбытым күһүн сут кураан дьыл уонна сэрии барыта икки өттүттэн алдьархайдаах фэриэмэтэ биир да от үүммэккэ урут оттуу сирдэри бүтүнүү хара буорунан сытар Иннэ гынан дьэ ыксабыл бөҕө буолла бу холко сүөһүтүн хайдах кыстатабыт диэн аҕам буллаҕына били саастаах буолан сериге ыҥырыллыбатах ону хаамай төһүү үлэһиттэрэ тэрийдээх сүөһүнү үүрэн биэс хонон тиийэр Торой Атамай диэн нэһилиэк үрэҕин баһыгар сир ылан онно аҕыйах армияҕа ыҥырылла диги уолаттары илдьэ аҕам сайылаата от бөҕөнү тан сүүччэкэ сүөһү киирэр хотонун тутан ол сүөһүнү көрөр дьоннор олорор хотоҥҥо сыста иһинэн аанна үүтээн курдук дьиэ тутан олох хойуу күһүн кэлбиттэрэ үлэлээн бөҕө күһүн хаар түһүөн аҕай иннигэр онно дьэ көһүү диэн буолла аҕабын буллаҕа нэһилиэдичэй Онно оҥордулар. О инде гынан ийэбинээн көһөр боллулар. Ижде бардылар миигин. Сәгәрием ол сүүтчүгэ субай сүөһүнү соңотоҕон кыра оҕо үүрэниппитим. Ойуурунан тоҕынан дьэ үүр да үүр сүөһү өҕөнү хаалан эрэри төннөн ситэн ылан. Сүүрэн эрэри ситэн адьаққай кытыгыра сетим. Ийэм тигэн биэрбит эрге баай олооччуту. Уллуҥа жоойуурга түһэн хаалла. Оны этербэспин тэбэн кэбиһэн баран атах сыгынньаҕынтаах атах сыгынньаҕын дьөсүүр дьөсүүр сүөһүнү үүрэн биир үбүк куһаҕан өтөх онно мин баар буоллаҕына боруҥуйга тиийдэхпитинэ онно хомобут онно ол таһыдьа кулуһун оттоллор онно олорон ой атаҕым бүтүннүү хаанынан оҕугулу ыһыдьар бүтүннүү хатыран хаалбыт олох дьаабы ону дьэ оҕо ытыырын иин олох дьонугар биллэрбэт кистээн ытыы тыыбын атахпын дьэ ол отунан суулуу сатыыбын бутордоох хайдах барытын итигирдик тулуйан онтон дьэ ахсыарда уһугуннахпытына хаар хаһыҥ бөҕө түспүт буола атаҕым буотан хаамтарбат бастаан ону дьэ аргыый аҕай дьэ кылыйа кылыйабын дьэ үөрэтэн үөрэтэн ки атаҕа итийэн киирэн барар эбит онтон дьэ эмиэ итийэн дьэ бурдук хаам эппэт сүүрэн киирэн бараҕын эһиилэ хордоно хордонон биэс хонон дьоол бөһүөлэктэрин тыантырыттан алта көстөөх үрэх баһыгар Дөдөкө диэн ааттаах сиргэ дьонноол тиийдибит. Маайыс кыыс кыра эрдэҕиттэн дьону үөрдэргэ анаммыт курдук, олоҕун суолун уустук айаныттан чаҕыйбакка, туруоруммут сыалын ситиһэргэ дьулуурдааҕын киһи долгуйар гына бу курдук сэһэргиир. Бу аҕам эппит тылын хаһан толорор, хаһан оскуолаҕа илдьэр диэммин, сэмээр кэтэһэбин ол сылдьаммын, өйдүүбүн олох хойутаатым диэн, олору бастакы дьиэттэр бүттэҕэ буолуо диэммин, аны кэлэн ииппэтэ буолуо дии саныыбын. Аҕам киирэн арай ньиэбэр кэпсиирин истэбин. Мин бэбиэскэ туттум, оскуола оҕотун саһыара сылдьар диэн иппэтэхпинэ сууттанар үһүбүн. Кыыһы бэлэмнээх астыар дьэбин диэн. Инньэ гынан дьоҕо састыырда айаннаатыбыт. Миигин ол сыарҕаҕа куобах ити эргэрэн хаалбыт суорҕанынан бүтүннүү бүрүйэн, суулаан-суулаан, кэлгийэн кэбистилэр. Кыһын буолла олох. Уонна дьоҕул айаннаатыбыт ырааҕа да бэрт. Дьоҕул билэр ыалыгар хаалларан баран баран хаалла. Ол онтон буоллааны икки оҕо баран ол үс биэрэстэлээх иргэ үөрэнэр эбит. Ыйдара-ыйдара бэйэм бардым ол оскуолаларыгар. Уонна ол оскуолаларыгар тиийэммин бүтэһик партаҕа киирэммин олордум. Учуутал тугу эрэ кэпсикэсии дуоскаҕа хуруйар мин тугу да өйдөөбөппөҕө буоллаам дии. Уонна оруогу быһатаан олордум ким да миэхэ кыһаллыбат. Ол курдук үс күн сырыт Үс күн сылдьан бараммын, үһүс күммэр хаасыр учуутал кэлэн, бу эн хантан кэллиҥ бачча хойутаан диэн ыйыппата. Үһүс күммэр төннөн иһэммиммин дьэ, дьоммун дэлби ахтаммын ытаан бөҕө буолабын арай дьэ санаа киирдэ. Уо миэхэ ким да кыһаллыбат мин олох сатаан үөрэниэм уох дьиэбэр күрүүрүбүн диэтим. Оннук санаабыттан үөрэм түргэн мойду хаамаммын дьэ үөрэммин чэпчээммин олорор дьиэбэр тиийэммин хоннум арсыарда ол оҕолор эмиэ оскуола баран хааллылар кураанах куулу санныбар быраҕынан бараммын дьэ таҥнан бараммын дьэ аҕам барбыт суолунан сүүрэн сүүрүү бөҕөнү сүүрэ хаһан да хаампаппын олох куруук сүүрүүннэн үөрүүбүттэн дьэ сүүр да сүүр ньачаас баҕайы хоммут пиэрмабытыгар тиийэн хоннум Өссө киэһэ буоллаҕына кэпсээн, ипсээн бөҕө уонна хотонноругар таххаммын тымтык туттум миигин ынах ыырдаларга дьахталлар эмиэ миигин сөбүлээн оо эрэйдээйин диэн аһыналлар иҥиннииллэр уонна хайдах тиэхэ тиийэххиний иэдэ аны тииэм тииэм диибин олох онтон буллаҕына аҕам суолун хасыныгар биир эрэ эр киһилээхтэр таах онно атын самыытыгар миигин олордон баран мэҥэһиннэрэн баран аҕам суолунан баран баран ойууру ыйан биэрдэ дьэ бу аҕаҥ суолу бу барда онон дьиэтэ ойуурга киирэн сүүрэ тур диэн ону дьэ мин ньимис гынан хааллым хабыс хараҥы ойуур иһигэр уонна дьэ сүүр да сүүр сүүр да сүүр онтон буллаҕына кэлэн истэхпинэ икки төгүл аҕам тохтоон ханна эрэ уолу туора ханна эрэ баран сүтэ хүтэ кэлбитэ ону буоллаҕына мин иннигина сэрэйэбин ити куобахха туһах дитердүү дии саныыбын онтон дьоҕо сүүрэн сүүрэн төһө сүүрбүппүн өйдөөбөппүн истэхпинэ арай аҕам суола туораата ону ол аҕам суолунан дьэ мин туораатым эмиэ онно наһаа ырааҕа суох арай биир улахан боҕо маҥа куобах бөрө хапкааныгар арай атаҕыттан иҥнэн баран өлө сытар эбит оо дьэ мин үөрүү бөҕөнү үөрдүм дьоннорум бугуа олох астара хуо олороллоро буолуо куобахтак тигдэхпинэ үөрүөхтэрэ диэри аныгы аныыбын дьэ оо дьэ ол куобаҕа арааран сордонон дьэ эрэй бөҕөнү көрөн атаарай диэн икки өттүгэр таххан эккирии хатаан бөрө хапкаана тииһэм дьаххай уһун баҕайы туох тулахан баҕайы капкаан дьаххай кытаанах ону буоллаан нэһиилэ дьэ ии хара көлөһүнүм тахха үөрдүлу мускуйан-мускуйан ол тоҥкуобаҕатаҕын тоһутан ылан куулбар уктан кэбистим дьэ уонна үөрүүбүттэн сылайбыппын да туохтаахпын да билиммэппин дьэ эмиэ уолум устуй сүүрдэ сүүр сүүрдэ сүүр уол да буолаахтаан аҕам тыарҕатын суола дьэ онон эмиэ сүүрдэ сүүр буолан истэхпинэ эмиэ арай төһө сүүрбүппүн өйдөөбөппүн эмиэ аҕам атаҕын суола туораата онно мин эмиэ туораан чугас баҕайы көрбүтүм эмиэ биир куобах иҥнэбитин диэн мин хайаан да маны ылыам икки куобахтаах тиийдэхпинэ бубатын дьэ үөрүөхтэрэ диэммин оо дьэн акаас оло ийэ харат көлөһүнүм таккыар дылы үнтү ылайан кыйан хамсаабат буолуохпар дылы сордоннум араара хатаан Онтун дьэ тоһутан ыллым эһин асахтар сор бөҕөнү көрөн эмиэ кулбуруктан бараммын дьэмиэ ыарахан диэбэппин үөрүүбүттэн сүүрдэ сүүрэмиэ оттон дьэ төһөр барбыппын олох өйдөөппүн уже хараҥаран киирэн барда оттон ойуур болла ол тухары бүтүннүү түҥ арай боруҥуй буолбутун кэннэ арай эмискэ баҕайы сырдык сиргэ таххан кэллим ойуура суох сиргэ көрөбүн бу ханнык сирий диэн онтон тумул курдук маннык сири бурдук баран баран маннык барбытым арай уҥуор көрбүтүм арай буруу унаарыйар уу кэлбиппин диэн бараммын олоро түстүм уонна ынырыгын ытаатым Марылаччы кэлбиппиттэн үөрэн үөрүү ыытааһына уоскуйаммын дьэ тураммын туораатым туораан дьиэм таһыгар тиийэммин хаарбын тэбэнэ турдахпына арай аан аһылынна аҕам хамсатыттан кыым бөҕө түһэ түһэ таххан кэллэ таххан кэлэн ааны хабаат иккиэн бэйэ-бэйэбитин көрсөн турдубут саҥа тоһук Аҕаа, диэтим, хаһыы бөҕөнү туһуардыы ааҕам, алдьархай улахан куоластаах оҕон диэр этэ. Онтон дьэ дьиэттэн бу оҕонньор туох буолла диэтэхтэрэ диye, оттон өҥөҥнөһүү бөҕө буоллулар, ол ийэм уонна ол икки дьахтар онтон миигин көрөн бараннар олох эмиэ тиэрэ баран түһэ ыстылар. Дьэ маннык бөҕө буолла бу көтөҕөр кэриэтэ ол тухары ийэм ытаадыта ытаада эрэйдээх ону олдьу көтөҕөр кэриэтэ миигин дьиэҕэ кэтэрэн дэлби сыгынньахтаатылар онтон ара куурбун көрбүттэрэ өссө икки куобахта ити ол иһин мин ити сөбүлээн кэпсиибин инник сылдьыбыппын онтон буллаҕына дьөчөҕү бөҕөнү сөхтүлэр бу хайдах Икки куобаҕы бачча ыараханы өссө бачча ыраах диэн ону оройуон кииниттэн алта көстүүлэр этэ үрэх баһын дьонно ол кэллэҕим дии кырдьык астара суох эбит ол буоллаҕына аҕам мурдук көрөөрү таххан испит эбит

Мээнэҕэ эппэттэр «Окко түспүт оҥоһум» диэн. Ордук дьон дьүүлүгэр көрүүтүгэр сылдьар артыыс дьоҥҥо кыра эрдэхтэн саҕыллан, иитиллэн тахсыбыт өйүн-санаан, ону тэҥэ бүүс-бүтүннүү хара төрүөххүттэн бэриллибит анал талаанын арыллан, ситэн ылан син биир эрийэн-мускуйан баарын биллэрэр, суолгун ыйар, өйгүн баайар. Билбэтинэн бэриммитин эрэ баар буолар. Бу туһунан Мария Ивановна ахтыытын истэҕин. Оҕордохпуттан ырыаһытым иһин ырыаны истэр кэмиисийэ бөҕө кэлэн олорор интиринээккитигэр. Онно таххан ыллаан биэрэрэ. Тиэт, интелинээппэр эрэй киирбитим, төгөрүм дьэ нууча диэн, саха диэн кэмиисийэ бөҕө дьэ хоһу бүтүнү аспабадьыы гынан бараннар олороллор эбит. Мин олох көрөн бураммын кыбыстан үлэ гыстым ээ. Кып кырабын, хап хатыҥырбын, хап харабын, ыбырыгаммын олох тойон сэрэ ыллары, ону балааны Күн уота Амма силүгүн уматар да уматар диэн ырыаны былыр этим. Онтон боллаҕына ити пианино диэннэрин первый раз көрөбүн. Кэлэрэ манна диэтилэр. Онно сулууппун проверкалаатилар. Онно олох түһэрэн истим. Олох, ээ дьэ, молодец, диэтилэр. Онто чабартаххан үөрэн уонна сотору биллэрии тахсыаҕа, ону көрө сыдьаарыҥ диэтилэр. Арай биир сарсыарда ол үөрэнэ арай киирбитим арай онно буоллаҕына ол биэс оҕону ылбыттар. Ол иһигэр мин фамилиям баар. Музыкальный-художественное училище аһыллыбыт. Ити Дизельдинскай улицаҕа баар этэ мас дьиэ биир этээт уопсай дьиэлээх онно ырыаҕа үөрэппит ивашкоп сергей киниэхэ үөрэммиппит ырыабар онтон түөрт сыл буолан баран били ипполитова өлүөнэ ол бириэмэҕэ үөрэммитэ иккиэн биир сыл үчүгэйдик бүтэрдибит инньэ гынан үчүгэйдик бүтэрбиттэр диэн путевка биэрдилэр иккиэммитигэр ленинград консерваториятыгар баран үөрэнэҕит диэн күһүн буолан хаалла Бүтэһик пароходунан дүйүөдэн ду нэһиилэ успейдан киирдибит. Ол ацетробаҕа хойуп паҕайы тиийдибит, онно поискалар уохтаахпыт. Маша хойутаатыбыт, олох Ленинградка. Аны уже бүтүн экзамен иҥин бүттэҕэ. Ону булла Свердловскайга мусорскай аатынан консерваторияҕа саха студиятын аспыттара. Онно бараннар үөрэнэ сылдьаллара. Хаалабыт туо диэн. Негынан ол Свердловскайга тиийэн түһэн хааллыбыт. Бии буолла училище кэнниттэн була билейин үһүс курска. Вокальный отделга үөрэннэм. Бүтэрэн кэлэн пион алта жыллаахха кэлбит. Музыкально-драматический театр диэн этэ. Урукута таҥара диэтэ эбит Каландарашвили улица. Онно битим кэннэ били Петрова уолаттары оонньуур артыыс этэ куруук.

кэлэммин куруук көрөр этим көтүппэккэ хаҥа испиктээкиллэри тоҕо миигин тардар да тардар биир киэһэ уол оҕону оонньуубун биир киэһэ атын киэһэ кыыс оҕону оонньуубут дьэ курдук дьэ үрүө бөҕө түһэн ола оонньуур оруолларым кыыс киэнэ ырыалаах буолаллар биһиги бары саха театрын сыанатыгар артыыска Мария Варламова толорор оруолларын бэркэ сэргээн күүтэбит. Кини бүгүҥҥү күҥҥэ диэри ыллыы туойа, үөрэ-көтө сылдьара театр үүнэр көлүөнэтигэр бигэ тирэх буолар. Кэнчээри ыччаттарга, эдэр артыыстарга кэм кэрдии ыарахаттарыгар бэриммэккэ, Артыыс аатын үрдүктүк тутуҥ, айар үлэҕитин бар дьоҥҥут барҕарарыгар анаан театр искусствотыгар ис дууһаҕытын бүтүннүү ууран туран сулусубалааҥ диэн алгыс кэриэтэ тылларбын аныыбын. Тапталлаах Саҕам театрыгар Киэҥ Сахам сирин бары улууһун көрөөччүлэригэр үөрүүбүн үллэстэн ис сүрэхтэн тахсар барҕа махтал тиэрдэбин. Күндүс тээччилэр, эһиги олох омоон суолунан диэн бириигэ тус олоҕуттан алтыонча сылын Саха театрын сыанатыгар анаабыт Саха Республикатын народнай артыыһа Мария Ивановна Варламова Саха радиотын эфиригэр ахтыы кэпсээнин иһиттигит. Биэриини таҥан оҥорууга режиссер Ольга Степанова, Саха театрын маркетолога Туяра Петухова, редактор Валентина Петрова кыттыыны ыллыбыт.